thut a na ta viau han ti thar thut tila thar thut pawh an lo mahse a submit huna kha tun tun thla chhunga inti fel turin min rawn ti ta si a, chuvang chuan kan revise lai mek a kha poetry a kha kalsan kan kalsan lawk ang a, hemi week wise assignment ah hian kan in sawr bing lawk dawn a ni aw a kha an sawi hmasa a nih chu tichuan kan la course kan la zawh loh. Lehkhathawn, writing skills, lehkhathawn leh essay kha pawh kha kan zir thuak thuak ka lo ngai ta a, chu chu vawiinah hian kan zir ang a, kan assignment ah pawh khan a tel nghal dawn a ni. Vawiina kan zir tur chu lehkhathawn ziah dan a ni dawn a ni, lehkhathawn ziah dan chi hnih kan zir ang a, khangte kha. Ngun takin kan lo ngaithlang a, a bu ah khan a chiang deuh mai a, a bu a a inziak dan ah kha ngaih pawimawh lai tur te kan rawn sawi belh ang a, chutiang tak chuan in rawn ziak dawn nia aw. Class ten ah khanin lehkha thawn ziah dan chi hrang hrang kan zir tawh a, tah chuan zirtirtu chi hrang hrang khan in zirtir cheu a, Duh dan leh ngaih dan kha a inang lo va, inziah dan apiang kha class ten ah kha chuan a dik vek mai. A chhan chu zirlaibu-a inkaihhruaina engmah a awm ve lo avangin tikhan writing skills kha a awm tawp a, zirlaibu han tan chhan tur kha a awm ve lo va ni. Zirtirtuin a duh dan danin a zirtir a, a kalphung kha Tha tih dana kha a dik a ni mek. Paul Suan pahniha erawh chuan kan zirlaibu hianin duh dan a nei a, hei zirlaibuah hian sample a rawn pe vek a, inkaihhruaina a rawn siam vek a, hemi ang thlapa inziah lo hi chuanin a dik lo thung ta a ni tih ka hriat tur. Chutih rual chuan hemi kan zirlaibu mi ang ni lova lehkhathawn inziah zawng, lehkhathawn ziah inhmuh zawng zawng kha hei chu lehkhathawn ziah dan dik a ni lova tih ngawt kha a him chuang lova, a chhan chu. Mizo tawnga lehkha thawn ziah dan bik a hi tumah in MBSE lamin a ni maw, Language Board in a ni maw, sawrkar in a ni maw an siam chuang lo va, maw hetiang chiah hian ziah tur a ni tih kha tuman an siam chuang lo va, chuvang chuanin mi in tha nia kan hriat dan dik nia kan hriat dan a kan ziah khan a dik ve tho tih kha hriat tur a nia. Kan rilru awm tur chu Paul sawm pahnih zirlai kan ni a, Paul sawm pahnih examna lehkha thawn ziak dan hi a rawn chhuak dawn a, chutah chuan sawm pahnih pual bik anih vangin sawm pahnih zirlai buina ziah dan tur a rawn siam anga kan ziah kha kan tih tur a ni. Tuna tan bik chuan hei chauh hi a dik a ni tih kha hre tai la. A tha awm e le pahnih chauh kan zir dawn a, complaint leh FIR complaint kha kan sawi hmasa lawk ang, heta a kaihhruaina kha in chhiar hmasa ang a, kan duh loh dana eng emaw lo awmin sawiselna kha kan ziah duh chang a awm thin a, sawiselna chu tawngkam mawi tak dengkhawng lo ni thei se tha kha kha pawimawh ta a ni. Deng khawng lo maw mi mi tana hriat hrehawm lo tur kha sawiselna a nih miau vangin lo dawngtu tana na hma em em tih hriat tur a ni a, dam thei ang bera ziah thin a thani kha kha nakinah inziah hunah pawh zawm hram hram tur in an ziak ta a, hemi a sample a rawn pek ang kher hi exam na rawn chhuak dawn lo engtin pawh rawn chhuak se inziah hunah khan tawngkamna deuh deuh kha pum pelh hram tur a ni chuan chumi ziah dan chu hei ngun takin en ula. Heta hi a ding lam sira hi eh a ziahna hmun leh a ziah ni kha inziak a ni, hu maw? Khawnuam, twelve August two thousand twelve tih kha heta a chung lam sira hi inziak. In lo zir tawh dana a tawp lamah inziak mai thei a, mahse kan zirlaibu hian a chung lam sira a zia vangin khatah khan inziak ve ang aw. Chuan chumi zawn velah chuan heta hi hei true a nia. True leh a inzawn thla ho kha subject leh ka pu leh a lehkha thawn taksa ti mai ang khata a tlar hnihna ho kha tikhan a inzawn thla a ni. Khalaia kha chhinchhiah chiang u la chuan true piahah khan hei heta hi tawlh lut deuh hlekin The post master, Khawnnuam Branch Post Office, a hnuaia khu ka rin a, khukhuan awm zia nei a ni. In lehkhabuah hian address kan va address a kha tlar hnih chauh a inziak a. Hei hi official ah an pawm thin lo va, hmanah vawikhat buaina awm tawh chu buaina awm tawh han tila thil eng emaw lo thleng a awm tawh a awm a tah chuan zirlaibu hianin address a khatlar hnih chauh ziaknain examiner thenkhat zingah paper check na ah khan maw ah hei chu official a ni lo reng reng official chu tlar thum a ni ngei ngei ta a ni ngei ngei tur a ni tih kha awm an awm ta a chung ho chuanin hetiang a ziak hi mark an pe kim duh lo va an tia chuvang chuan in lehkhabu in ti hi an rawn ti mah se Address ah hian tlar thum tal in ziak eng nge tur nen a ziah dan a har lo va, to the postmaster, Khawnvuam Branch Post Office, a hnuai ah khan Khawnvuam tih mai tur a ni. A awm zia chu address kan ziah khan a hmasa ber ah a nih na chu chu postmaster a ni, the postmaster maw? Chuan chu chu khawi atang a neih nge Khawnvuam Branch Post Office atang in chuan a hnuai leh ah khawi ah nge an office a awm Khawnvuam ah a kha a in dawt dan chu ni mai. Thiang em? Ka tiang khan a ni ta chuan a hnuaia subject kha subject kha a full in ziah tur SUB JECT subject a full in maw? Chuan lehkha thawn hmuh that loh thu ti ni ta in lehkhabu ah hian hei hi engtin pawh rawn awm se kawng that loh thu i complain dawn pawn kawng that loh thu ni mai chuan current awm that loh thu i complain dawn pawn current awm that loh thu ni mai. Hnuah chuan dawr kaiah khan mrp aia thil ti to kha ka complain duh ta la, chu pawh mrp aia thil tih to thu a ni leh mai. A subject a kha phuah chiam a ngai lo nen chawihrialna ah khan heta mi mil hian a ziah theih vek a ni. Subject lehkha thawn hmuh that loh thu maw? Chuan kha heta TSK leh hei hnuai mi inzawn tur kan sawi a, kan kawk ang e. Hei, TS, Ke, Ke hei a inzawn thla ta a ni maw? Chuan helai inzawn ve kha, T, Ke, L hetah khuanuam kha a ni bawk anga, L, Ke, T a lai kha inzawn thla tur a ni. Hei hi a inzawn kha a pawimawh a. Hemi inzawn siam nan hianin eh tah hianin helai hian pencil in emaw rin thla a fiah lo tein chu chu a tawpah an note reh leh mai ta. Hmaw ziah zual hnuah han khami a inzawn loh khan a dik lo ta ni. A layout a pawimawh lutuk a letter writing ah hian khami layout mawi tur khan a khang ho kha a inzawn thlap thlap angai a ni. Chuan lehkha thawn hmuh that loh thu a lo nia, ka pu maw? Kha chu min hawi a hei ka pu a nia. Hei hi ka thu han sawi hi khawngaih taka min ngaihtuah sak turin ka ngen a che. Hei hi rin tawp tur complain ah chuan ka thu han sawi tur hi khawngaih taka min ngaihtuah sak turin ka ngen a che. Hei hi in ziah hunah khan tlar khatah a leng ve lo mai thei a, tlar khatah a len loh chuan ka thu han sawi hi khawngaih taka min ngaihtuah sak turin hetahin tawlh phei tur ka ngen a che. Hrethiam em hetah helai zawnah hian Ka khat a len loh chuan ka hen tawlh phei tur a ni, ti khan. Aw, chuan chumi hnuaia paragraph in, Tunlai hian kan veng tak in atanga lehkha thawn lo thleng te hi a hun takah ka hmu ngai lo va, lehkha thenkhat phei chu ka hmuh ngei tura ka ngaih hmuh loh te pawh ka nei a, lehkha thawn semtu hi a inthlah dah deuh nge dak in atangin in pe chhuak tlai thin tih ka hre lo va. Khawi.